Bedo ki Laos Sub-Region ka kitye ka waco ni kec ka be omako poto marac kitye ka waco ni dano myero gunen ni giloko kit me pur ma megi eni lutela mapat pat ma gitye ka a ki i agricultural sectors ki lutela mogo me cwiny wibye gitye ka miyo tam ki dano ni kumeno cok pi dwe angwen nyo abico luwo ma kot pe ka cwer ki bene nongo maracce dong loyo mapat kitye ka waco ni i Laos Combeti labiacara bino wilo cam pa dano ki i poto. Ngara moni ebino nongo murangini calo kita ina nining ce ipuro eka acel li? Wac i pat, Angeyo ni i yo nge dwe acel kany nongo murangani oceko, amiyo icenne o, ombedo dong awilo, awilo murangani o ki i poto. So, ka komi kec, ino kac madwong adada, ento nongo kicudo icene manok. Ineno? So, kitye ka waco ni wun lupur myero wulok ki taktikwu me pur wek pe wuwek lubiacara egi gubin gubuwu jamiwu me i poto.
Peko en ni otimme dong pi kare malac i kumalo me Uganda. Lupur tye ka pur, i pur ma gin gipuro ni wigi willo ni miya acel ka in ipuro pur myero ipur me igwoko me acama, myero ipur inene mukene icato ki bene dong i kine kenyo ni tye mogo ma in ibedo ka kwanye-o pol kare ki i poto-ne iwoti camone. Dano pe gitye ka tero ginneni calo gin ma pire tek. Pur pe kingeyo, jo mukene tye ma pe gingeyo pingo gitye ka pur. Jo mukene mere ngeyo ni ka apuro myero anong mere cene and that is all. Cam ki jami mukene dong pire pe tek ma wek inongo ni lapur mo nongo tye ki cene ento pe romo wilo cabun me lwoko kome. Bongo ma ruko oruko T-shirt acel en i dwe moni wa i dwe moni. Nongo omoto col ci penye kit wacce eni tye ka pur ngeyo ngo ma omyero etim ki cene ne onyo bene ko otiyo ki cene keto kwe? That is a big question. Ka in itye ka tiyo cene, itye ka pur, itye ka nongo cene, pe itye ka loko kwoni, itye ka mato ki kongo, itye ka timo ki jami mogo pe konyi, alok alok obedo pe. Me aryo, ka in itye ka puro lakodi pur ma in ipuro eka apar, Mi anyogi. Ento ngati moni bino miyi cenne, in itami dong cen eni dit loyo wa poto ma in ipito-ni. Milion apar kimi, ento en ka obino kakac, onongo kac ma romo o milion pyeradek. In dong pe iromo medo gimo keken i wiye kenyo. Eni kelo can. An atamo ni lawo maca waloko lok kom value addition i kit me pur ma megwa. Kombeddi, gin ma walwongo ni ngo? Dero dong peke. Dano onongo storing camgi kwene i store. Eni ca waneno kany disadvantages me keto cammi i store. Jo okene onyo camgi mere i di cementi mangic ma inongo ni jami mogo bene bedo ka calo anyogi mogo ka ionyo ingo i cementi i storage balle o. So watye waco ni value addition wanywako lok ki kany maber matut kany ni lupur kadi bene ni kot peke pi dwe angwen kace in ipuro anyogi ni ikana maber storage ne tye o maber nyo imedo value ne nyo i order o doko unga nyo kono iloko doko ngo hard corns ma wawaco i kanyi ci loko ni in can moni dok pe obuneko tutwal nyo kec moni pe obuneko tutwal i mwodo anyogi macalo anyogi anyoga eni i mwodo macalo i banga macalo unga i mwodo macalo hard corns i mwodo macalo ngo jo okene gitero anyoya Itera anyoya yes anyoya yeah yes i sunrise twoyo maber itedo ki muranga kec pe dok buneko dano tutwal pienno watye ka keto Gin ma leb mo lwongo ni value addition pe te lokke ni myero dong wabed ki cene madwong nyo teknoloji me medo value i kom cam ma megwa.
Value addition tye gin acel ma dano timo, ento gin ma tye ka neko aye ma miti pa cene, miti pa cene. Ngati moni ka oneno dong poti nongo anyogi dong onyak ma dong kome leng cako kwano dong ciling adi ma en tye kwede-o, bene dong miti inong cene eni-o. Eni balo cuk. Ki dong gin ma tye ka kelo peko mukene Kit ma dano gwoko kwede jamigi ma kikwanyo ki i poto, Kit ma iwaco ni, gin ma kilwongo ni post-harvest handling, ni ka ikwanyo muranga ki i poto, ka ikwanyo ka itero kwe, myero ka imoyo i wi ceng. Ka imoyo i wi ceng myero pe iwek kore opwodi. Ka ikwanyo ki kunu myero idwoke ka odino myero otwo. Ka otwoyo myero we nyal pe odony iye-ni. Dano kit ma gigwoko kwede jamigi pe tye i yo matir. Co pur ber, ento jim madwong ma tye ka missing i kin lupur ki dano ma ceng jwi oweko jim mukene pe woto kit ma dano biko kwede ni. Atamo ni myero kinen yo me konyo dano minigi advais i kit me pur, ngec matut pi dong ni an a lapur atye ka puro anyogi eka abic ento pinge ni anyogi ni i eka abic-ci wa imwodo ma lakwe Wa icato ma lakwe, wa igwoko ma lakwe, wa igwoko ki ning. Wa kuro kong welle dongo, kare moni dano opito anyogi calo dano pe gipe ki ngec ema, anyogi opoto kilo ciling miya aboro. Kilo o ocako ito mot mot o wiye alip aryo ki miya angwen. Icako penye keni ka nako ma nongo agwoko mega maber, itamo ni opabe kwanye ki alip aryo ki miya aboro me cito kwanye ciling alip acel ki miya aboro me cito wa iwel moni cani, itamo ni ebinongo ciling adi? Kadi tye ki gutiya apar, at least nongo cente mono omedde. Ento dano giruu ne o ki jami me poto, gikwanyo calo odiki pud dok ka gupito gibo nongo cutcut. Ci pur lokke tek. Pur lokke tek dok mito ngec matut, mito mito bene cok kene cene. Mito cene, yes. Mito cene nyo ginalemon mono i teknoloji wek dok kec pe oronywa tutwal i lango kombeddi. Odine ci waco ni, Kec ka be oburunyo dano pi dwe angwen olubo ma kot peke ka cwer, watye ka nywako ni kany-nyi iromo tic ki ginalim mo lwongo ni value addition, imed value i kom